Il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se niltaqgħu ma' George Farrugia li se jkellimna dwar il-pari galantom u ġentlom. Għalikom, dawn iż-żewġ kelmiet ifissru l-istess jew għandhom tifsira differenti. Kif se jgħidilna dal-waqt il-kellim, il-kelma galantom għandha żewġ tifsiriet pożittivi. Iżda maż-żmien kisbet ukoll tifsira negattiva minħabba li bdiet tingħad f'kuntest sarkastiku. Is-sarkażmu hija għamla ta' taħdit ironiku li, waqt li fil-wiċċ jidher qiegħed ifaħħar, minn taħt ikun qiegħed jikkritika u joqros fil-laħam il-ħaj. Huwa għalhekk mela li wħud minnkom jaf qed tassoċjaw il-kelma galanthom ma' interpretazzjoni negattiva, peress li l-kelma oriġinali spiċċat tintuża wkoll f'sens oppost. Dal-fenomenu jaffaxxinani wisq. Araw x'saħħa għandha l-lingwa biex sempliċiment tidwira fl-intonazzjoni tagħna kapaċi tibdel sens ta' kelma li l-għeruq tagħha huma sodi daqs iż-żonqor. Mod nuża l-aġġettiv pulit għal xi xogħol magħmul bir-reqqa jew għal xi ħadd raffinat u b'manjeriżmi tajbin, u mod nuża s-sarkażmu fl-istess aġġettiv biex nirreferi għal xi ħadd li pereżempju jitfewwaq fil-pubbliku u juri li ma jafx imur man-nies. F'dak il-każ, jekk xi ħadd jgħidlu, Pulit ukoll! it-tifsira mirquma ta' pulit tinbidel ta' taħt fuq. Mal-milja taż-żmien, minn ġenerazzjoni għal oħra, il-kelma oriġinali kapaċi tinbidel fit-tifsira tagħha. Ejja nsemmu eżempju ieħor. Il-kelma pastas, pereżempju, oriġinarjament kienet tfisser qaddej, jew inkella dik il-persuna li ġġorr għal sidu affarijiet li jkun xtara. Fl-imgħoddi, is-sinjur jew is-sinjura tad-dar kienu jmorru jixtru ma' xi lsir jew qaddej, u l-pastaż fl-aħħar kien iġorr it-toqol tat-tagħbija. Maż-żmien, il-kelma pastaż ħadet tifsira oħra u saret tfisser bniedem ħamallu, vulgari u jagħmel affarijiet baxxi jew mhumiex etiċi. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti tal-programm tal-lum, Tur il-Kelma Galant Omm, u naraw ftit dal-bdil fit-tifsir kif iseħħ. Mela, illum se nitkellmu fuq żewġ kelmiet li ħafna jaħsbu li jfissru l-istess ħaġa eżatt, imma fil-verità ħa naraw li hemm differenza fit-tifsira tagħhom u waħda ma tistax tintuża flok l-oħra fil-kuntesti kollha. Ħa nibdew bil-kelma galantum. Galantum, jekk inħarsu anke lejn il-grammatika tagħha, tista' tieħu wkoll il-forma fil-femminil galantoma. Galantom nirreferi għal raġel u biex nirreferi għal mara galantoma. Bħala etimoloġija, minn fejn ġejja l-kelma? Skont eh, Akulina fid-dizzjonarju tiegħu jgħidilna li ġejja mit-Taljan galantuomo. U Erin Seraci Nonglot jgħidilna li ġejja mill-Isqalli Galantomu. Dinha mhux l-ewwel darba li ġifieri ma li mhux bilfors naqblu dwar l-etimoloġija tal-kelma. Sakemm ma jkollokx dokumenti preċiżi meta daħlet il-kelma ma tistax tkun dejjem mija fil-mija, imma tal-inqas qed nitkellmu li ġejja minn kelma Rumanza jew mill-Isqalli jew mit-Taljan. Fit-Taljan galantuomo ġejja minn galante, Li tfisser xi ħadd onest, xi ħadd leali, xi ħadd li għandu prinċipji sodi. Eh, in-naħa t'isfel tal-Italja tfisser ukoll xi ħadd li għandu status soċjali għoli, xi ħadd li huwa borgiż, jiġifieri hawnhekk hija marbuta aktar ma' klassi. U fl-antik, fit-Taljan kienet tintuża wkoll biex tirreferi b'mod edukat għal xi ħadd li ma kontx taf x'ismu, ġifieri jekk ma tafx x'ismu tirreferi għalih bħala galantuomo. Fil-Malti, x'tifsira għandha fil-Malti? Id-dizzjunarji ewlenin tagħna jaqblu bejniethom li għandha bażikament żewġ tifsiriet. Għandha t-tifsira ta' bniedem li huwa ta' integrità u ta' ġieħ, bniedem li tista' tafdah, bniedem li normalment iżomm kelmtu. Jiġifieri qed nitkellmu fuq raġel sewwa, raġel ġust. Imbagħad hemm tifsira oħra li hija xi ħadd li huwa ġeneruż. Tajjeb, jiġifieri naf tmorru tieklu u dan ma jaħsibx darbtejn biex jaqbad u jħallas ta' kulħadd, ngħidu aħna. Ngħidu, kemm hu, kemm hu galanton. Xi drabi però l-kelma tintuża b'sens sarkastiku, bħal meta ngħidlek, x'mort tgħid fuqi, galanton. U xi drabi għall-enfasi anke nżidulha l-kelma sur quddiemha, ngħidlek, x'għamilt sur galanton. Hawnhekk sintendi jinbidel is-sens tal-kelma. Is-sens f'dan il-każ ikun xi ħadd li hu brikkun, xi ħadd ta' min jaħarbu, xi ħadd li jkun għamel xi waħda minn tiegħu. Eh, għanna u koll espressjonijiet eh, oħrajn bil-kelma galantom, per eżempju, iż-żmien galantom. Di tfisser li iż-żmien jirrimedja l-inġustizzji. Eh, xaħat li jkun għadda minn xi inġustizzja li tajdlu żmien galantom. Ġifieri ma' żmien forsi l-inġustizzja li għadda minnu se tirrimedja u speċi ta' jieħu dak li ħaqqu. Għandna wkoll proverbju wkoll li jgħid fi ħwejjeġ ħaddieħor kulħadd galanthom. X'ifisser dana l-qawl? Dana ifisser li inti meta tkun ġo darek u tuża l-affarijiet tiegħek toqgħod attent kif tużhom biex ma tonfoqx eh, flus aktar milli suppost. Tajjeb, eh, imma mbagħad meta tkun qed tuża l-affarijiet ta' ħaddieħor, Ma ma toqgħodx lura speċi ta' tajtu iva nista' nonfoq da mhux minn buti ħirġin da l-flus tajjeb, u allura lqgħu jgħidlek fi ħwejjeġ ħaddieħor kulħadd galanthom. Fit-tieni parti tal-programm, Ġorġ Farrugia issa se jkellimna dwar l-aġġettiv ġentlom. Nixtieq nieħu spunt minn kumment tal-kelliem, li l-kelma ġentlom m'għandhiex il-femminil ġentloma, jew kelma oħra ekwivalenti li turi t-tjubija u s-sinċerità tal-mara. Hawn jista' jagħti l-każ li nsibu element sessista fil-lingwa. Però rridu niftakru li l-lingwa tirrifletti r-realtà tas-soċjetà. U meta ġiet iffurmata, il-mara ma kellhiex id-drittijiet u d-dinjità li tgawdi llum. F'soċjetà maskilista, fejn ir-raġel kien jiddomina f'kull aspett, il-ġentlomerija, jiġifieri l-imġiba ta' ġentlom, kienet kwalità assoċjata mal-irġiel. Din l-idea tfakkarni wkoll fin-nomastrat irġulija, li fil-Malti, missirijietna, dak iż-żmien, ma ħassewx li għandhom joħolqu nom mill-kelma mara, li juri l-istess prinċipju. Maż-żmien, meta l-mara kisbet aktar vuċi u dinjità, meta l-lingwa bdiet issir aktar inklużiva u meta l-lingwa bdiet tistabbilixxi l-vokabularju u l-idjomi tagħha, bdejna nisimgħu espressjonijiet li jagħmlu ġieħ lill-mara wkoll. Mal-kelma ta' raġel bdiet dieħla wkoll kelma ta' mara, għal persuna matura u li kapaċi żżomm jew twettaq dak li twiegħed. Bdejna nisimgħu wkoll l-espressjoni sabiħa mara fuq in-nisa, u mhux biss raġel fuq l-irġiel. U jekk dari konna nisimgħu min jgħid mara tad-dnub biex jirreferi għaliha bħala prostituta, illum għandna l-espressjoni sabiħa mara tal-ġieħ li tingħad b'referenza għal dik il-mara eżemplari u li kapaċi ġib rispett lil dak li jkun. Mela iva, minkejja li m'għandniex il-femminil ta' ġentlom, mara sewwa u ta' kelmta u kol tista' tkun ġentlom. Tlaqna nisimaw l-aħħar parti tal-programm tal-lum dwar il-kelma ġentlom. Imbagħad niġu għal-kelma ġentlom. Fuq livell grammatikali hawnhekk ġentlom m'għandhiex il-forma femminili, jista' jkollha il-forma femminili Malti jista' faċilment jgħidlek ġentloma, ma din rari tintużew, hekk qatt tintużew, na ngħidha li qatt ma smajta ġentloma, mhux bħal galantoma li ġili ġili smajta. X'inhi l-etimoloġija ta' ġentlom? Eh, kemm Akulina kif ukoll Saracino Glotti jgħidu li ġejja mill-isqalli ġentilomu u fl-isqalli tfisser xi ħadd nobli. Issa, fil-Malti x'inhi t-tifsira proprja ta' ġentlom? Jekk niftħu d-Dizzjunarju ta' Kulina, insibu żewġ varjanti oħra għal din il-kelma. Nafu li fid-Dizzjunarju ta' Kulina nsibu ħafna varjanti. U għal din il-kelma Kulina jagħti l-varjant ġintlom jew inkella ġentilman. Qed ngħid ġentilman għax la kitibha b'dak il-mod, jiġifieri Semagħha b'dak il-mod għax Aquilina normalment il-kliem Ingliż kien jiktbu kif jisimgħu. M'għandniex għalfejn noħduha bi kbira li tiġi ppronunzjata gentleman għax nafu li sa ftit żmien ilu anke hekk konna nippronunzjaw ħafna mill-kliem Ingliż, għadni niftakar eżempju s-sur Massina l-iskola kien konna eh, l-assembli fil-ħodu, konna nkunu ħafna tfal ġo kurutur dejja u kien jgħidilna ehm, take away, eh, don't, don't leave your bugs In the way. Jiġifieri l-a kienet tinstema' miftuħa b'dak il-mod, mela Aquilina qed tiha wkoll bħala gentleman. U t-tifsira tagħha, it-tifsira tagħha hija ta' raġel edukat, pulit, xi ħadd ġentili, xi ħadd li juri rispett, u ta' xi ħadd li għandu imġiba eżemplari, bħal meta tgħid mexa magħna ta' ġentlom. Jiġifieri hawnhekk għandha t-tifsira tal-kelma gentleman bl-Ingliż. U minnha hawnhekk joħroġ in-nom ġentlomerija. Eħ, qal il-Seracino Inglott, minbarra din it-tifsira, ma' ġentlom iżid kriterju li nassoċjawh ukoll mat-tifsira ta' galantom li tkellimna fuqha ftit ilu u jgħid ukoll li ġentlom tfisser ukoll xi ħadd onest, sinċier u li ma jidħaqx bik u li tista' tafdah. Ġifieri hawnhekk qed naraw li jisom jidħlu fit-tifsira ta' xulxin. Imma b'mod ġenerali nistgħu ngħidu li għalkemm hemm xebħ bejn it-tifsira ta' galantom u ġentlom, ishom iż-żewġ kelmiet donnhom jintrabtu ma' xejriet soċjali differenti. Għandek il-galantom li l-kelma hija aktar marbuta mal-irġulija u l-integrità u xi kultant anke ma' xi ħadd li jkun ġeneruż, u f'dan il-każ tintuża l-femminil galantoma, Imbagħad għandek ġentlom li hija aktar marbuta ma' manjieri edukati u ta' pulitizza. Jiġifieri, biex nikkonkludu, xi ħadd jista' jkun ġentlom iżda ma jkunx galantom, jew inkella xi ħadd jista' jkun galantom imma ma jkunx ġentlom.